Baga gammanne baga gammaddan isiniin jechuun barbaada jiraattota biyya Saud Arabiyaa keessattuu warri naannoo magaalaa Jiddaa Makkaa Riyaadii warri jirtan baga rabbiin isin gammachiise. Kuni dawaa ruqyaa. Dawaan kun warra jinnii qabu, warra sihirii qabu, warra aynannaasii qabu, warra massal ashiin qabu. Warra jechuudha gartee dhukkubbiin sammuutti jiru, rifeensi mataarraa dhumee jiru, dhukkubbii duudaa kan qabu, kan qaama isaan howwisu, kan garaa isaan afuufu kuni dawaa'ii isinii kennamu jira. Kan dibattan, kan dhugdan, kan jechuudha gartee qaama keessan dibattantu jira. Akkasumas dawaan kun dawaa jechuudha gartee wal qunnamtii warra dadhabeef dawaallee ni ta'a jennee yaadna. Kanaaf warri Awurooppaa jiraattanis, warri Ameerikaa jiraattan biyya feetan jiraattanii Lakkoofsa as irratti isinii maxxansinutu jira. Lakkoofsa kanan bilbiltanii bakka jirtanitti isiniif erguu hin dandeenya. Dawaan kun rifeensa mataa illee biqilcha. Jinni illee, sihri illee, ayna naas illee, massala aashiq illee bi'izni illaahi tabaaraka wa ta'aalaa isin irraa oofa shakkii woma tokko hin jiru. Mee ruqyaan kun ruqyaa obboleessa kiyya Abdurrahmaan nama jedhamu magaalaa Riyaad irraa Bahraynii keessa waliin jiraata turre. Ijoolleen Bahrayinii ni beektanii naannoo rifaatti dalaguu ture jechuudha mana ruqyaa keessatti. Ijoolleen keenya hedduun fayyanii jiran alhamdulillah ni beekanii. Akkasumas nama naannoo magaalaa Makkaatti deebi'ee achi jiraatu jira. Qirincaafi isaa yookaan damee isaa asitti waan bannee jiruuf asirraa biyya alaallee erguu hin dandeenya. Biyya kana keessatti illee dhuftanii jechuudha gartee maqaa rabbiin hin fayyuu hin dandeessanii jechuudha inshaallah obboleessi keenyas kun obboleessa isaa Abdurrahiimii waan nuun jedhu qabaa jechuudha inshaallah.

Aynata yookiin ammoo bifaalee garaagaraatiin dhibeelee keessaa ka garaa keessaa ka tiruu ka kalee kan madhimaanii hundumaayyuu waliin qabateeti kan jiru. Wanti akka haaraatti immoo adda nu godhu yeroo baay'ee namoonni dawaalee akkanaa fayyadaman itti deddeebi'ameen beekama. Kenna garuu waan adda godhu yeroo tokko yoo rakkoon keessan yookiin ammoo dhibeen keessan beekame ta'e akka furmaata argattanitti nihaa'iyyaan yookiin ammoo furmaata waaraatti akka isinii kennamutti ni taasifama. Kanaaf wanti haaraas kanaan wal qabatee biyya keenyatti akka Itoophiyaattis dameelee asitti banamee jira. Namoonni waan rakkoolee walumaa galattuu isin muudateef marii adda addaatiif gorsa adda addaatiif yoo barbaaddan lakkoofsi ni kaa'amaa lakkoofsa saniin obboleessa keessan Abdurrahmaaniin walii bilbiltanii rakkoolee isin rakkisu isin cinqu hundumaayyuu haasofsiisuu dandeettan mariisiisuu dandeettan gorsa isaa dawaa isaa karaa kamiin hoo argachuu dandeettan akka obboleessaatti isinitti dhiyaata akka maatiitti isinitti dhiyaata akka abbaatti isinitti dhiyaata Waa hundumaafuu kunuunsa addaa, dawaa addaa, yaala addaa ni argattani. Biiznillah Rabbiinis rakkoo keessan kana isinirraa fura. Kanaaf dawaaleen kun ammaaf saambilii ajajaadhaan nu biraa fudhachuu dandeettanii kunniin amma ajajaan akkanatti haphifamee karaa salphaa ta'een qabsiisu jira jechuudha yookiin gaggeessu jira yookiin ammoo isaan biraan warroota itti fayyadamaniif gaggeessu jira ajaja baay'eetu nu qaqqabu jira isinillee irratti hirmaadhaa itti fayyadamaa koottaa yaalamaa rakkoo keessan furmaata itti argadhaa. Wanta isin barbaachisu hundaafuu obboleessi keessan Hamzaa irraa ibsa dabalataa argatuu dandeettan, Obsa irraa ibsa dabalataa argatuu dandeettan. Karaa hundumaanuu wal faana taanee yaala keessaniin isin faana buuna jennee isin abdanna. Inshaallah Rabbi isin haa gargaaru. Rabbi fayyaa keessan illee isin haa kennu jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam bakki itti argamnu kun magaalaa Adaamaa keessa naannoo maaliiti?

Keessattuu dawaan kun gaa dhukkuboota hedduufi kan fayyadu. Dhukkuba akka sammuu, dhukkuba akka garaa keessaa gaa kalee, tiruu, dhukkuba sombaa akkasuma gartee Nama dhukkuboota cinqii faa irriba faa qabuu didee. Eh, dhukkuba gartee warra sihiriin itti godhamee keessattu. Obboleeyyan keenya biyya keessatti namoonni hedduun gaa sihiriin itti godhamee warra gartee rakkataniitu jiru. Warra gartee bakka hedduu hedduu bakka hedduu deemanii dawaan isaanii dawaan argataniitu jira. Dawaan gaa nu bira ni jira. Akkasuma keessattuu yeroo hedduu miidiyaa kana irratti wanti hin argu waa'ee gartee rakkoo wal qunnamtii saalaati. Keessattuu yeroo gartee Sheekh Anawaari bilbilan ni arga yeroo hedduu maal jaani jaarsi kiyya bakka siree kanatti xiqqoo dadhabbii qabaa. Kuni rakkoon akkanaa kun furamuu danda'a, yaalamuu danda'a. Dawaalee kana yoo fayyadaman jechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Warra akkasiisanis dhuftanii dawaa kana fudhattanii warra dhiiraas haa ta'u fudhattanii dawaa kana yaalamuu dandeessaniin jedha. Qorichi kun gaa qoricha wal qunnamtii saalaa ka dadhabe gartee ka dafee akkuma jaartii waliin wal qunnamtii eegaleen ka dafee bishaan irraa bu'u. Isa saniifis hedduu bareeda. Akkasuma warri rifeensi isaanii duubatti deemu. Warra saniifis hedduu bareedaadha. Dawaalee hedduudha gaa. Garuu isin gaa rakkoo keessan isintu beeka bakka isin dhukkubu. Hello bakka kanaan nu dhukkuba jettanii bilbiltanii gaafannaan furmaanni isiniif argamaa jechuudha. Kanaan isiniin ja'a viidiyoo kana gaa fuudhaa. Waliif sheer godhaa, waliif share maxxansaa. godhaa. Lakkoofsa obboleessa keenya Dr. Abdurrahmaan isinii maxxansinaa, kan obboleessaa asitti maxxansinaa. Ka biyya alaallee ka asiillee isinii maxxansuu dandeenya. Lakkoofsa kana gama waatsaappiitiin, teelegiraamiinis nu argachuu dandeessanii qaxxisaa bilbiltaniis. Inshaallah. Akkasii ni jenna gaa xumurreemi. Nagaan nu jiraadha namni hundinuu sheer gochuu qabda waan kana maaliifi namni keessan afaan keessan haasaa yoo isin wal'aane dawaan harka rabbiiti garuu kun sababa beeytanii niyyaatti toltanii hubattanii bi'iznillah ni fayyitan. Inshaa Allah jazakumullahu khayran. Hedduun of galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.